blwyddyn chwech. Wel, nid dyma'r ffordd o'n i'n bwriadu ffarwelio gyda chi eleni. Ond yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau presennol, nid yw'n bosib i ni gynnal gwasanaeth ffarwelio ar eich cyfer na'ch rhieni, a nid yw'n bosib hefyd i gynnal dathliad arbennig ar eich cyfer. Er fod hyn yn sefyllfa drist, rydyn ni yn, fel athrawon, eisiau ffarwelio gyda chi trwy anfon negeseuon atoch chi heddi. Rwy eisiau dweud diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi, mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd eich adnabod chi ac eich cael chi fel disgyblion yn Ysgol Gymraeg Bryncherfel. Rwy'n dymuno pob llwyddiant ac hapusrwydd i chi yn eich ysgolion uwchradd newydd, a chofiwch i wneud y dewisiadau cywir ac hefyd i wneud y gorau o bob cyfle sy'n dod â'ch ffordd chi. Cofiwch hefyd eich amser hapus chi ym Bryn Sherfel fel ffrindiau, a chofiwch hefyd fy mod i wedi addo y byddaf yn trefnu dathliad i chi yn nhymor yr hydref fel bod ni gyd yn gallu dod at ein gilydd i ddathlu ac hefyd i gael sgwrs a rhannu atgofion melys. Hoffwn i ddweud hwyl fawr wrthoch chi nawr a Pob lwc i chi yn ych ysgolion, naill ai Ysgol y Strade neu Ysgol Maes y Gwendraeth. Hwyl fawr!
Helo plant Blwyddyn Chwech Bryn Sherfel. Wel mae'n amser i chi fyn i'r ysgol uwchradd nawr. Gobeitho byddwch chi yn yn mwynhau yn yr ysgol ion newydd. Ni'n mynd i welsie chi yn Bryn Sherfel. Dewch nôl i wely. Hwyl!
Helo blwyddyn wech, pob lwc i chi gyd, fi'n disgwyl mlaen i glywed am eich llwyddiannaeth yn y dyfodol. Hwyl fawr! Hwyl fawr pawb a phob lwc! Yr amser wedi dod i ni ffarwelio chi gyd. Rwy'n dymuno pob hapusrwydd a phob lwc i chi gyd. Hwyl fawr!
Helo blwyddyn chwech. Reit, wel, mae'r diwrnod wedi dod ble i chi yn ein gadael ni yn Ysgol Bryn Sherfel. Ni yn teimlo yn drist iawn bod ni yn eich colli chi, ond i ni hefyd yn teimlo yn gyffroes ar eich rhan chi. Dylech chi deimlo'n gyffroes hefyd, mae cyfnod mor bwysig o'ch blaenau chi wrth i chi fynd bant i'ch ysgolion uwchradd. Um, chi wedi bod yn Ysgol Bryn Sherfel am flynyddoedd erbyn hyn, ers o'ch chi'n dair o'd rai ohonoch chi, a wi'n gwybod llynedd ges i flwyddyn fendigedig o'ch dysgu chi am mlwyddyn pump a Misus Davies Cha yn dweud yn union yr un peth eleni a pob athro arall ac athrawes arall sy wedi'ch dysgu chi yn ystod o'ch amser ym Mryn Sherfel. Pob lwc yn yr ysgol fawr, fe fyddwch chi yn iawn. You got this. Hwyl fawr.
Bore da a flwyddyn wych! Hoffo ddymuno pob lwc i bob un ohonoch chi yn eich ysgolion newydd ym mis Medi. Mwynhewch y profiadau newydd, ond byddwn i yn gwellisie chi. Hwyl fawr!
Blwyddyn chwech. Wel, mae'r amser wedi dod i ddweud ffarwel! Fi ffili credu dyma'r ffordd ni'n dweud e, ond hwyl fawr, hwyl fawr. Chi wir wedi bod yn wych. Chi wedi bod yn dosbarth ffantastig, wir i chi. Dwi wir wedi mwynhau popeth ni wedi wneud, y straeon ni wedi rannu, syniadau bonkers ni wedi rannu, just popeth. Chi wir wedi bod yn ffantastig. Um, pob lwc Fi'n gwybod bod chi gyd yn mynd i fod yn wych pan ych chi'n mynd i'r ysgol uwchradd, pa'n i chi'n mynd i, maen nhw'n lwcus i gael chi, maen nhw wir yn. Newch chi'ch gwrdd y glas, ni'n gwybod mae dyfodol disgre gan bob un ohonych chi. Fi'n edrych ymlaen i glywed yr holl bethau chi'n gwneud blwyddyn nesaf ac yn y dyfodol. Please, dewch nôl i weld ni. Ok, nid dyma yw ffarwel go iawn, bydd ni'n gweld ein gilydd yn y dyfodol, ond please, dewch nôl, rhannwch popeth, newch eich gorau glas, ni'n brwd iawn ohonoch chi, a bydd ni'n gweld chi yn y dyfodol. Ond am nawr, hwyl fawr, cymwch o'r bel. Hwyl!
Helo, blwyddyn chwech, mis Hadyn sydd yma. Jyst neges cyflym, i ddymuno pob lwc i bob un ohonoch chi yn eich ysgolion uwchradd newydd. Dw i'n siŵr bydd pawb yn mwynhau. Byddwn ni'n gweld eich eisiau chi yma yn Ysgol Gymraeg Bryn Sherfel. Cofiwch i gadw mewn cysylltiad. Hwyl fawr!
Helo Blwyddyn Chwech, shwd i chi? Wel, mae'r amser wedi dod i ni gael dweud ffarwel. Chi'n mo beth, mae'n teimlo dim ond fel sefedd ddo pan o'ch chi'n y dosbarth derbyn gyda fi. A mae 'da fi lot o straeon allwn i weud amdano chi, ond na ddim weud dim byd am nawr. Wyt ti wedi mynd o pob lwc i chi a pob llwyddiant i chi yn eich ysgol newydd. Gweithiwch yn galed, gwnewch eich gorau glas. Ond pidwch anghofio amdano ni. Dewch nôl i'n gweld ni rhyw dro. O, a chi'n gwybod beth, dros y dyddiau diwetha, wedi bod yn chwilio am luniau ohonoch chi pan o'ch chi yn y dosbarth derbyn gyda fi. Chi'n mynd gael lot o hwyl pan welwch chi nhw. Pob lwc i chi, pob hwyl. Hwyl fawr blwyddyn chwech.
Helo blwyddyn chwech. Fi ffili credu bod yr amser wedi dod i chi gadael ni. Um, dim un o pob lwc i chi a byddwn ni'n gweld eich eisiau chi'n fawr iawn. Hwyl fawr.
Helo blwyddyn chwech. Pob lwc ar eich ysgol newydd. Gweld chi cyn bo hir.
Helo, Blwyddyn Chwech! Mae'ch amser chi ym Mhlwyddyn Chwech yn un yn bendant y byddwch chi byth yn anghofio. Ond pob lwc i chi gyd a mwynhewch yr antur nesaf yn eich bywydau. Hwyl fawr!
Helo, Blwyddyn Chwech! Pob lwc am y dyfodol. Hwyl fawr!
Helo, Blwyddyn Chwech! Dymuniadau gorau a phob lwc yn eich ysgolion newydd. Hwyl! Helo, plant, Blwyddyn Chwech! Misus Meinwaring a Osian fan hyn, jyst yn rhoi neges gyflym i chi gyd i ddweud pob lwc i chi nawr yn ysgol uwchradd. Fi'n siŵr bod chi gyd yn cyffroes ac yn nyrfos, ond peidiwch â phoeni, fi'n siŵr gewch chi amser arbennig. Fi'n gytid bod fi'n ffili gweld chi cyn bod chi'n mynd, ond fi'n siŵr fi wylwn ni'n gilydd eto. So hwyl am y tro a pob lwc. Hwyl fawr, ta ta gweud!